Helo na, croeso i'r wers bach yoga ni'n mynd i gael heddi um, gyda fi Efa. Os chi wedi neu yoga o blaen neu os chi heb neu yoga o blaen, bydd heddi'n siwtio chi'n iawn achos fi jyst yn mynd i wneud pethau eitha syml a mynd nôl â ni at basics yoga. Felly pa symudiadau sy'n dda i wybod gyntaf a um, ymarfer anadlu a shwt y'n ni'n gallu defnyddio'r anadl yym i helpu ni ymlacio pan 'yn ni'n pryderus, nerfus neu falle timlo bach lawr. Felly yym 'na gyd bydd angen arnon ni heddi yw mat, yym dyna beth sy'n grêt am yoga, 'na gyd sy' angen arnoch chi yw mat a bach o le a os bydd dim 'da chi mat ma'r carpet neu llawr pren yym yn gweithio'n iawn am heddi. Felly, i ddechrau, ni'n mynd jyst yn mynd i ddechrau um, yn eistedd. So, newch yn siŵr bod chi'n gyfforddus. Chi'n gallu plygu coesau fel un, neu chi'n gallu mynd â'ch pengliniau chi lan i chi, fel bynnag chi eisiau bod. Ac yn gyntaf heddi, ni'n mynd i canolbwyntio ar yr anadlu a sut i anadlu'n iawn, ac wedyn bydd ni'n mynd mlaen i symud, symudiage, symudiadau ioga a shwd i ni'n gallu defnyddio'r anadl pan ry'n ni'n symud. Iawn, felly, i ddechrau dewch chi eistedd yn gyfforddus, dwylo ar y pengliniau, gwnewch chi allu ymlacio ar y sgwyddau nôl. Dod â'r gên i fyny tyme bach, newch yn siŵr bod y cefn yn syth. A phan ych chi'n barod, cymrwch anadl mawr i fewn trwy'r trwyn ac allan trwy'r trwyn. Unwaith eto, cymerwch anadl mawr i fewn trwy'r trwyn Ac wrth i chi anadlu allan, teimlwch gyd o stress a unrhyw beth arall sydd wedi digwydd yn eich diwrnod yn gadael y corff. Ac unwaith eto, anadlwch i fewn, ac wrth i chi anadlu allan, jyst teimlwch popeth o'r diwrnod jyst yn gadael. ac yn helpu ni ymlacio. Felly yn nesaf, dewch i'r dwylo ar y bol, so y dwy law ar y bol. A be fi eisiau chi wneud yw pan bych chi'n anadlu i fewn nesaf trwy trwyn, fi eisiau chi anadlu i fewn i'r bol, so bod chi'n timro bol yn dod lan ac yn fawr. A dyna sut ni'n gwybod bod ni'n um, anadlu'n iawn pan bod ni'n anadlu mewn i'r bol. Ac wrth i ni anadlu'n iawn, mae'n helpu ni ymlacio, yn helpu ni gadw ffocws 'fyd pan ni'n gwneud gwaith ysgol, neu ymarfer corff, neu unrhyw beth fel 'na. Felly, dwylo ar y bol, anadl mawr i fewn trwy'r trwyn, ac anadlwch allan. Unwaith eto, anadl mawr i fewn trwy'r trwyn, Teimlo'r bol yn mynd yn fwy ac anadlu allan. Neis. Wedyn pan ych chi'n barod dewch dwylo nôl i'ch pengliniau. Newn ni cymryd un adl mawr i fewn trwy'r twyn eto. Mewn â ni. Dewch â'ch ysgwyddau lan i'ch clustiau tro hyn. Ac wedyn wrth i chi anadlu allan, dod â'r ysgwyddau lawr ac ymlacio nhw. A ŵan pan ych chi'n barod agor eich llyged. Neis, a dyma ni'n iste. Felly, ar ôl i ni cael ymarfer bach yn anadlu, newn ni jyst neud bach o symud, bach o pethe symudiade syml ioga, a wedyn newn ni fynd nôl mlawr i ymlacio. Felly, wrth i ni anadlu i fewn, ni'n mynd i fynd ar dwylo i fyny nawr, dychre symud. A fi moyn chi roi lot o bŵer mewn i hwn, lot o egni, felly rili stretswch mewn i'r byse yna, stretswch y dwylo, edrychwch i fyny. Ac wedyn, wrth i ni anadlu allan nawr, fi eisiau chi mynd â llaw chwith tuag at y pen-glin dde, a edrych tu ôl yr ysgwydd dde. yn adl i fewn, dod a dwylo holl ffon o lan, llaw chwith, llaw de nawr, wps, eu ben, eu ben gli chwith, llaw chwith tu ôl chi, edrych tu ôl chi, neu sy'n dod a dwylo'r holl ffordd lan, a gwen i jyst yn mynd i ddod nhw holl ffordd lawr, tuag at y llawr, rhowch pen i lawr a feiliad, ymlacio fan hyn, A dod â'r dwylo nôl tuag atoch chi. Cadw'r dwylo o flaen i chi, a wedyn i ddod arno i bob bedwar. Felly dwylo o dan yr ysgwyddau, pengliniau o dan y cliniau fan hyn o dan y hips. Um, tops o trad yn fflat ar y llawr. So ni gyd i wneud cath hapus, cath tryst o blaen felly. Um, so ni'n mynd i wneud na nawr, ond defnyddio'r anadl gyda'r symudiadau, iawn? Felly, wrth i'r gas fynd yn hapus, ni'n mynd i anadlu fewn. Ac wrth i'r gas, gas fynd yn flin, ni'n mynd i anadlu allan. Anadlu allan, pwysio llawr i ffwrdd, dod â'r gen tuag at y jest. Na ni pwysio'r bol mewn i'r cefn. Ac yn adel i fewn cath hapus, gwên fach mawr ydych chi moyn? Yn adel i allan cath trist. Neis, da iawn. A wedyn, dod ar cefn nôl nes bod e'n fflat. A ni'n mynd i symud y gos dde hyn nawr, nôl i gefn y mat, a gosio mewn i'r sawdl, mewn i'r hil, iawn? A be ni'n mynd i wneud nawr, iwsio bach o balance, yw ddod, dod Ar llaw dde, y holl ffordd lan, edrych lan tuag at y dwylo sy'n agor lan y corff. Os ych chi eisiau bach mwy o hwyl, gellith dod â'r goes nau lan a'i helpu gyda balans, cadwch y llygad ar un sbot. Gallai fe fod yn y to neu ar y llawr, lan i chi. Pan chi'n barod, dod â'r goes 'na nôl, lawr â fe. Pengliniwr ar ei llawr. Neis! Nawr, ochr arall, gos chwith mas. Gwthio i mewn i'r sadl, dod â fe lawr i'r llawr. Pan fy ni'n barod, dod â'r llaw chwith yn y holl ffordd lan. Stretsio'r corff, agor y chest. A os ydyn ni moyn bach mwy o balans, byddwch yn ofalus bod dim byd rownd chi chi'n gallu bwrw. Mae'n fawr chi'n barod. Dod â'r gorsau wedi gwthio i fewn i'r sawdl, edrych lan tuag at dwylo, a roedd dŵr fy holl ffordd lawr a lawr â ni. A nawr, ni'n mynd i fynd lan yym y ci ar ei lawr, so twcio'r traed, gwthio cynôl i fyny tuag at y lla, tuag at y to, a wedyn gwthio pwysau'r corff i fewn i'r traed. A wedyn ni'n gallu cerdded y ci wedyn, mynd cwpl o steps, twymo lan y coesau 'na, a wedyn pan ni'n barod, ni'n gallu cerdded y ci y holl ffordd lan i'r dwylo, a wedyn dod o'r dwylo hanner ffordd tuag at y pengliniau, edrych yn syth o'ch blaen, a wedyn dod â nhw y holl ffordd lawr tuag at y llawr, a wedyn ni'n mynd i ddod â'r traed, dechrau dod â nhw mas tamaid bach, A wedyn istedwch lawr mewn i squat bach fel hyn. Neis. A be chi'n gallu neud yw pwshwch brycha nôl tuag at y pengliniau a sythu'r cefn. A gallwn ni gymryd eiliad bach fel hyn nawr i ddod nôl at yr anadl, helpu ni ymlacio, anadlu fewn trwy'r trwyn ac anadlu allan. A cadwch mlaen anadlu. Unwaith eto, anadlu fewn. Ac anadlu allan trwy twyn. Wedyn, dod â'r dwylo tuag at y llawr, a ni'n mynd i gwthio'r holl ffordd fyny, a wedyn dod â'r dwylo lan gyda ni. Neis! A dyma ni'n sefyll ar ben y mat. Dwylo lawr wrth ein ochr. So, be fi'n mynd i wneud nawr, cyn i ni orffen yn gloi, fi'n mynd i ddangos sun salutation i chi. Sef, dyma rili um, sylfaen lot o bethau yn yoga, lot o symudiadau, a mae'n rhywbeth chi'n gallu dysgu a wneud yn rwydd eich ben eich hun. Felly, ni'n mynd i anadlu i fewn, dod o bwychau i fyny, edrych lan tuag at y bysedd, wrth i ni anadlu allan, Dod a'r dwylo lawr i'r llawr tuag at y trad. Wedyn ni'n mynd i symud y trad yn ôl tuag at cefn y mat, so ni fel plank fan hyn. A wedyn ni'n mynd i gwthio a wasgu pwysau'r corff lawr i'r mat, newch yn siŵr bod y brichau neis ac yn gryf. Cadwch dwylo wrth y chest ac yn ofalus nawr achos ni'n mynd i wisio yr asgwrn ar y cyhyrau'r cefn. Ni'n mynd i wthio lan

a wedyn ni'n mynd i cerdded y holl ffordd lan tuag at y dwylo eto, yn nadlu fyny, i ddod, nadlu i fewn, i ddod fyny, yn nadlu allan, dod o dyn yn o lawr, yn dod ar brichau'r holl ffordd lan tuag at y dwylo, mwy lawr yn nhw. tuag at y brest. Neis. A nawr, ar ôl hwnna, rwy'n ddod nôl i ystod lawr ar y llawr. Felly, dewch i ystod lawr a cadwch um, eich trad yn syth o'ch blaen chi, am felly gwthiwch i fewn i'r sodle. Yn hadlwch i fewn ar y brichau i fyny, rhaidwch lan tuag at y bysau, yn adlwch allan, Dewch â'r dwylo tuag at eich traed, edrychwch tuag at eich traed a cadwch y cefn yn syth. Fel bod chi'n gweld fe'n so ni eisiau mynd fan hyn, ni eisiau cadw fe'n syth ac wedi ymlacio. Yn adlu fewn i ddod o lan a wedyn i mi eisiau cyhyrio'r bol i ddod â'r corff o holl ffordd lawr i'r llawr. Os dewch â'ch pengliniau tuag atoch chi, a ni'n cael bach o hwyl fan hyn nawr, bach o iwsio'r cyhyrau a plygu'r cefn, dod â'r dwylo lawr, a wrth i ni adlu fewn, ni'n mynd i wthio'r dwylo lawr a gwthio'r hips a cliniau lan tuag at y to. Neis. A dod â nhw nôl nawr. A wedyn, gweld os chi'n gallu twtsio tu ôl o'ch traed chi 'da'ch dwylo, a gwthio lan eto, a o'n ni'n gallu cerdded yr ysgwyddau dân bach, a gwthio nôl lan eto, a dadlu allan, lawr. Neis. A nadlu i fewn trwy'r trwyn. anadlu allan. A wedyn, i orffen, ni'n mynd i ddod â'r pengliniau tuag ato ni. Dewch i'ch dwylo. Bach traed mewn i'ch dwylo, so y dwylo i tu allan y traed. A maen nhw'n galw hwn babi hapus. A ni'n mynd i ddod â'r pengliniau tuag at armpits ni, ein cliniau ni. a wedyn yn pwsio'u traed i lawr as chi moyn, chi'n gallu stretsio mewn i un cwrs, stretsio mewn i'r llall, stretsio mewn i'r ddau, bach o hwyl, stretsio cefn y coesau, a wedyn pan 'y chi'n barod dod â'r coesau lawr, tuag at waelod y mat yn barod i ymlacio. Mae'n bwysig ar ôl bob gwersi o gynnau bach o ymarfer corff bod ni yn ymlacio. A ni jyst yn mynd i ymlacio am 2 neu 3 munud nawr. So, unwaith eto, ni'n mynd i fynd nôl at y nadlu mewn i'r bol iawn. So dewch o'ch dwylo ar eich bol. Gadael eich traed fynd yn drwm. Ymlaciw'r ysgwyddau a gwelwch os ych chi'n gallu ymlacio cyhyrau'r gwyneb. Felly ymlaciwch y croen tu a bwys y gên a'r ceg. Ymlaciwch rownd y trwyn, y llygad, yr eiliau. ac os chi hyd yn oed yn gallu timlo y gwallt ar eich pen yn ymlacio. Yn pan ych chi'n barod, cymerwch yn anadl mawr i fewn trwy'r trwyn, timro bol yn codi wrth eich dwylo, ac anadlu allan. Unwaith eto anadlu mewn trwy'r trwyn. Gweld y bol yn mynd yn fwy a fwy o seis ac anadlu allan. A jyst newch hynny nawr gyda anadl eich hun ac yn ffindio'ch anadl chi, eich anadl unigryw chi. Mae anadlu pawb yn unigryw, symud pawb yn unigryw. Ond be sy'n bwysig, bod chi jyst yn ffindo be sy'n gweithio i chi a be sy'n iawn i chi, fel popeth ym mywyd. Ffindwch be chi'n hapus gyda. Cofiwch anadlu i mewn trwy'r trwyn, anadl mawr, ac yn adloch allan trwy'r trwyn. Ac os mae'ch meddwl yn dechrau rhedeg a meddwl am holl fath o bethe, bob math o bethe, pidwch â phoeni, mae'n naturiol bod y meddwl yn rhedeg off weithiau. Na gyd ti eisiau neud yw dod â fe nôl i wrando ar yr anadl. Ac jyst meddylia yw heina, dyn nhw'm yn bwysig, jyst dod â fe nôl i ffocysu ar yr anadl.

Dewch ar eich ochr mewn fel siâp babi bach. Cadw'r llygad ar gau a nawr a wedyn gwthio i fyny i ddod i iste. Gweld os chi jyst cadw'r llygad ar gau, peidiwch poeni os i chi'n iste yn y lle anghywir, jyst byddwch yn gyfforddus. A ni'n mynd i gadw'r llygad ar gau, cael un adl mawr i fewn gyda'n gilydd. Anadlu allan, dod o'r dwylo tuag at y frest, a phan bych chi'n barod, agor y llyged. Mani. Diolch am ddod a joino fi am sesiwn bach o yoga heddi. Yy, gobeithio bo' chi 'di joio, bo' chi nawr yn timlo wedi ymlacio bach a bach mwy yswyth. Yym, diolch yn fawr. 'Na fe.